Mauriore te whānau, ā, ko wai tēnei noho i runga i tēnei, ā, whero tēpu, ā, ko Rāniera Rēwiri tōku ingoa, ā, he uri o tēnei, ā, takiwā, ā, o Te Whakatōhea o Tūhoe, engari ko tēnei tōku tūrangawaewae a Whakatāne. Mauri ora! Tēnā koutou katoa. Ko Waitangi Black tōku ingoa, ā, nō te waka o Mātaatua ahau, ko tōku pāpā nō, ā, Ngāti Awa, ko tōku whaea nō Ngāi Tūhoe te Whakatōhea. Nō reira, he pā ana tōku ki ngā iwi katoa o tēnei waka o tātou mātātua. Nau mai ki tēnei hōtaka, ko tēnei, ko Rangatahi versus... Patiki.
He mea nui ki a koe, ki a Māori to hoa tāne, hoa wahine rānei? Ki ahau nei, i te āhua whakaaro ahau i te wā, you know, i kuhua ahau ki roto i tēnei ao e whai wahine, Kōku nei whakaaro e tino hāngai ana ahau kia Māori tōku wahine. Engari ētahi wā kāore tērā te tika nā te mea kāre tōku manawa e tino aroha ana ki tētahi wahine. Engari ka uru ahau ki tēnei wā o tōku nei oranga, he wā, he wahine Māori tōku wahine tēnei wā. Engari kāre he

Mō rātou kei te hiahia rā, mō rātou kei te hiahia whai ā-ipo, āe, ā, he, he momo wāhanga tērā, he, he taonga nui pea ki wētahi, mehemea kāre i te Māori te hiahia te Māori, ana, ka whai wā ki te rapu hoa anō mai, mai whenua kē pea.
Kāre ahau i, i ōku nei, nei haerenga i runga i tēnei āhuatanga e whai hoa. Ā, kāre ahau i tētahi tāne e tino rata ana ki aua momo āhuatanga. Ā, engari mehemea ā, kei roto te kākano mō nā tāne, mō nā wahine ā, e whai wā ā, mō te mahi ipurangi e whai hoa, ā, kei a rātou tērā. Kei a rātou tērā mea e.

I te oko, ka pai, utaina te ihi, ki roto, aro atu te ihi ki roto, e rua, e toru tīpuna, tūpene pau. Te kapu katoa. Haere, te kapu katoa. Kia ahua māku, kune. Mōhio ai o tamariki te mahi parāoa? Kai te pira, ne?
Ai, ai. Kei te pīrangi.
Uh, ahu, ai, koera, ko tapai. Tapai. So is that the consistency?
Koera te kin, ai, ai.
Ko tēnei te āhua. Kia mākū tunu, ma ka waiho ki te taha, kia kawahia, ne, uhia he, he, he tākai ki runga, kui kore makariri, kia āwhina i te, te whakapiki. Oh, o tēnei, ne? I tēnei wā, kore ri tāwa ki te puku, tā tāwa parāwa. Hapa, anei te oko nui. Okoi.
Nāe, he rīhi, he rīhi, nē, he mohi koe te rīhi. Ā, engari he oko. Ana, rau atu nā puehu parāoa ki roto. Ana, me te puehu parāone, te haumio, nē. Te maha.
Ā, te katoa.
Te katoa. Āe, kotahi kapu tēnā, nē. Ana, tutua ko te huka, ko huka. Mata. Ka pai, e rā ni e rā. Ai. Homai te pereti iti. Me te kapu, ai, rāwa tahi. Ana. E hoa, engari. E tiki anō te taputapu nui o tō marae, o nā marae, neha?

Tuhia te parawa maroke, ka tīmata te poke e ni, te poke, ai, poke. Mai tēnei taha, ai, ki wāna.
Ai, nā taha katoa, neha. Kei te pōkai koe i nāinei, neha, kia māmā.
Ah, making bread! Ka pai! Oh, te mahi parawa ni ha. Kia oti katoa. Ia to amene ki roto. Moroi wa na ringa anei. Tere me whakapai, ni ha. Anei te, te kiwa ho taku mama. I rote te reo Pākehā. A cook isn't a cook until they can clean up after them. Kei pērā koe, te rangatahi, a te hunga rangatahi, a me I'll make a big mess, make the kai. E mā wai e whakapai, mā wai e whakapai. Oh, pēne pānia. kei te hē, kei te hē. Kei a koe te kai tuatahi. Tino reka tēnei aunty, tino ataahua. Engari, ko koe te kuini o nā kuini.